Jaňlaş! Bize gatnaş! Men seň üçin bäş sowal taýladym. Ýöne sen ony bilýäňmi, bileňok. Meni gyzyklandyranok. Sowalyň jogabyny kontaktyňdaky dostlaryň bilmeli. Soraglar gaty gyzykly we ýönekeý. Hany göreli, dostlaryňyz sizi kyn ýagdaýda alyp çykyp bilermi? Gatnaş, sowalyňyz Hiç zat. Jaňlaş. Salam mähriban dostlar biz ýenede nirde jaňlaşda özem çaý restoranda Beki dädem bilen ýedigen wideo studiýa bilen çaý restoran elmydama öňküsi ýaly hyzmatda awa Beki dädem öňküsi ýaly hyzmatda Hawa, ýöne, ýene-de men nowka, indi size şu wagt gyzyklydyr, çaltrak kimdigini görkezäý diýensiňiz. Ýöne bilýäňmi, bir zat bar, adama her hili kesel degeni gördük. Meselem, dümew degeni gördük. Hawa, onuň nähili, gyzdyrma, gyzartma çykýar, garamyk çykýar, sarybagyr, onuň, bilýäňmi, her hili kesel degeni gördük-dä, hä? Ýöne. Tik tok kesel degen adam görmedik. Olam ine biziň garşymyzda Akmyrat. Akmyrat. Tamam. Jan tamam. Army. Normal ha? Gowy. Oturan ýeriň gowumy? Oturan ýerimem gowy. Awa diwan da gowumy? Oturan adamlar gowy diýen.
Mähriban dostlar, awa ine Akmyrat köpüňiz Bilýänsiňiz aý köp adam bilýä iýem tiktokda şeýle bir rolikleri bar tiktok kesel degen diýip awa tiktokda näme trend bolsa şolar degişmä salyp kakdyryp kakdyryp aýdan birinji oglan şi özem aslynda bu operator gördämi aslym artist ýöne şoň daşyndan operator awa bäş manat bäş manatda tanamasa tanamaýanlara tanat da şu bekidädeň jigisi diýen bolar ää awa indi şon kakam onlara da.
Haa, sen dogan he? Radnoy, görýäňmi Mähribaly, şu zatlar siz bileňizok. Akmyrat, Beki dädemiň jigsi, radnoý jigsi. Hawa, gyl geçmez, süýtdeş.
Käbir adam şu tiktok kesel baý oglan gyzarjy paň zat oýnaýanmy? Şoňa çyndyr öýdüp ýörenler emma şol adamlar çyn däl şolar ýöne oýun obraz. Obraz.
Oba meni görýäde ýuwaş oglan eken gowy eken ne toýda. Şu aslynda artist bilýäňmi hemme roly başarmalyda. Opşam şoňa çyndyr öýdüp ýörenler bo. Ýa çyn däl adamlar. Adamlar çyn däldir şu. Akmyrat oýun edýändir aslynda özi bir srýozny bir agras oglan da. Awa dogry dälmi. Hem owadan oglan. Hem owadan oglan. Bir bu ýaş wagtynda-da bar bir şeýtdigi yzyna ýüz sany gyz düşýän eken-de. O saçlar şondan geçýärdi oglanlar bilýän-de. Şu öýlenenden soň başlady gerek şu zatlar. Çalma-da öýlendik işimiz gaýtdy-da. Menem öýlenmäýin onda.

Tomaşaçylara düşündiräý. Hä, tomaşaçylara düşündiräý. Tomaşaçylar, biz Akmyrada häzir 60 sekunt wagt berýäs. Özümizem 5 sany sorag taýýarladyk. Şu 5 soragy bir-birden berip başlaýas. Hawa, sorag bilmese 5 sekunt aýyrýas. Ýöne özi bileni bize peýdasy ýok. Bilibersin özi. Aňyrsy bärsi bilen bilsin. Biz hiç hili gyzykly däl. Akmyradyň dostlary Kyn ýagdaýynda näille alyp çykýarlar? Şony bilmek üçin. Aý şolara garantiýa ýokda. Garantiýa ýok ha? Ýok. Şo gapdalyndaky oýnaýarlar ba? Garantiýa çoganyna çenli. Olaram Hytaýda daşy bar. Onda agam başlaýasmy? Taýynmy? Özüň uludan demiňi aldyňmy? Onda başladyk. Birinji sorag. Jaňlaş!
Sen indi tiktoker da ha? Sen bloger bolup gitýäňmi ýa tiktoker bolup gitýäňmi?

Aý Jemal. O Aýju kliçka da. Aýju da reýs galdy ýa Aýju. Şonja adammy?
Ýatandyr o. Ýöne ýatandyr ama.
Wa ol öýtdüňe gyzlaň atlary o bärde o. E işde işledim da.
Men teatrda işledim da bir. A o şeýdip opravdany tapmasaňam bolanokda. Genjeňem görüp otyr. Şo, şo diýende.
Ýa gelje diňe gapdalynda iş kurs satyp ýadygyllu.

Aha. TikTok näçinji ýylda döredildi diýýän? TikTok?
Hawa.
Guwanç, Guwanç sen o zatlar nirden biljek? Öz özüň näçinji ýylda döredileniňi bilýän. Hawa. Guwanç sen telefonyň näçinji ýyl aldyň hele? Bala wagt gitýär. Sen o Google-dan zatdan görüp yzyna jaň edip bilýäň, wara normalny adam bolsaň bolýardy. Sag bol.

Essalamualeýkum. Essalamualeýkum salam aýdym. Aň gowy merdan. Gowy merdan.
Jaňlaş gepleşikde-de. Sen arkan guraş otyrsyň ha? Sorag berýär.
Jaňlaş gepleşikde Nowruz sorag berýär diýen bilmeli Reska.

Başga soraga geçemde soň ýaňky soragyň jogabyny bilselerem men yzyna berýänlerdim. Boldy wagtym ýokmy indi men? Yo ba ýöne näçe sekundyň bar? Giden sekundyň bar. 50 sekundyň bar. Daway ony jaňa bereýle.
Maşenik boss diýe.
Bossa bir zaget bo. Maş maşenik. Ya maşenik mi? Maşenik. Ha maşenik ha. Boss maşenik tananyňmy?

Iki müň on bäşinji ýyl. Dokuzynjy iýul. Dokuzynjy iýul diýýär. TikTok näçinji ýyl ulanmana başlady, ulanylyp başlady, ulanyp başlandy. Türkçe ulanmana berlen wagty şol dokuzynjy ýyl, iki müň on bäşinji ýyl. Ýalňyş diýýär-ä.
Data wypuskasy ol seň diýýäniň. Goýberilen wagty onuň ulanmana-da berýärler-dä bir

Ahmet adamda mine. Aýdaňda şeý diýip TikTok näçinji ýylda ulanylyp başlandy? O döredilen wagty däl lan ulanyp başlandy.
Damdam, damdam, damdam, ýagyş ýene damdam, damdam, damdam, soraglary damdam, damdyr. Damdyr damdyr damdyr soraglaň jogabyny Damdyr damdyr nan nan nan tepişine boluşyň Bolly goý Ýok Ýaty bi Ony ýatyr Myr myr myr myr myr bolly Aýyr ony bolly geçäýmeseň bu bilýän 45 sekundyň galdy.
Parahat ejaň edäýeli.

Alyp çykanoklar sende gije da sen ýaramasaň. Halaw parahat gowumy. Salamat bar. Waleýkim äý men jaňlaş gepleşikde de. Saňa.
Reska biläýdä tik tok näçinji ýylda ulanylmana berildi döredilen ýyl däldir ulanylmaga berilen ýyly. Ulanylmaga berildi. Hawa berilip başla ulanyp başlanylan ýylydyr.
Bäh. Bol reska bille aýla ýönden birinji soragdan geçibilem agaw gaýrat et kömek et.
Goýaýyn be goýmaýyn be. Goýsaňam bolýa göräý googldan.
Bolýa.
Bolýam getir. Men Nirden bildin agaw. Men saňa men saňa ýagşylyk edeýin. Men saňa şeýle geçireýin. A ýöne dur dur dur dur kyrk bäş sekundyň galdy. Boldy. Ýo kyrk galýandyr bu munam bilmediň iýem üçünji adamyň bilen näler. Dördünji adam bilmedi. Indi kyrk sekundyň galdy. Men ikinjä geçýän. Häzir bular jaňat birinjiň jogabyny aýtsa, men kabul edýän. Bäş sekundyň goşýan. Boldumy? Razymy? Geç. Meni utulaýmasam bäri ýok-da.
Jaňlaş! Ortaça, erkekde näçe litr gan bar? 3-4 litr bardyr belki. Net net net.
Ol gyzlaňky. Oglanlaňkam 4-5 litrdir. 5 litr.
Ha. 5 litr awa, ganma, 5 litr ganma. Seni görseň meselem 6-7 litr görünýär. Awa. Mäm aç. Kime jan çek?
Gün bir jana diňden biler ýaly adama jan.

Belleň. Bolýar.
Guwanç Elwan Video Studio sen Akmyrat belledi. Çorny spisaga düşdüň şu wagt. Aýe soň.
Soňky wagt. Pully oglanlar bilen tirkeşýädi. Hä. Öň meni artistçylyga getirenem şu ýogsam. Nätdiňä? Artisti da öň kinosam bar bilýäňmi? Ýa Guwanç Elwanam neme neme şorta sözleri ökde bilýäňmi?

Polat nirden bilsin? Ay Google'dan okardım. Polat mi? Po Polat. Ustayda olmaýan Akmyradyň başda men. awa 45 sekundy bar. Neme de Polat san. Sol. Adamda erkek ya erkek işte näçe litr gan mı? Ortaça.
Sen hem şu adamla gan içip ýörsiň de bagşylaň zatlany bilýärsiň diýip

Şo baýagy stil gürläp beraýda. Näme diýsen?
Ýogan diňe men sahnada gürläp bilýän, o şeýle gürläp bilemok. Näme diýsen mesele ýok. Bulam almada muňa seretde iň Ýow ýanyňda saklap muny.
Şular Siz hemme jomuk iş senem belledi Guwanç Elwan jomuk iş şu wagt bellindi çorny spisa girdi. Gapdalymda saklap ýörendim. Üçünji sora geçenam.
Geçlaý. Bo wa ýaňky aýlaýa ýöne. Aýlasa men berjek yzynam. Üçünji sora geçýän. Soda daýlaýa üçe geçmäkäň.

Boldy hekim sen alyp çykan. Hekim sen hem belle Charles Pisa. Ýörik edip otyr abi. Aa, Charles Pisa belle diýip. Indi başga birine jaň atýa Akmyrat. Akmyrat! Kime jaň edýä? Tak, Mergene jaň edýä. Kim Mergen?
Aý, dostum bar. Dostuňa?

Bir kino söýüjiler, kinony gowy görýärler, şolara. Ine seret, Atajan ma işde şu kino gaty gowy belläjäňe de. Gowy görýär. Ola Kazandan. Onuň Kerim Sport, Begenç Sport bularam Hytaýdan.
Ýöne tüweleme Kerim Sport bilen Begenç Sport baha döwmekde gitdiler hä?
Aý tüweleme. Bize o peýda da olar. Ýok, bize peýda o. Hem hem bir zat bar, hemme adam indi şu eşiklerden alyp bilýär. Hiç kim armanda galanok.

Hiç kim alyp çykmady agam seni. Ýok hiç kim alyp çykmaýar meni aýtdym a.
Bu iň soňkynda kim alyp çykjak belli däl o. Eýde kyn.
Hü.
Alo. Essalam aleýkum agam. Aleýkum essalam atdy. Ýataňok dämi o. Ýo ýo ýo görüp otyryn görüp otyryn.
Real pul ýa diýip begenip oturansyň welin Jason Stephatyň jaňlaşdy da menem.

Sen beki dädem bilen kän iş etdi. Bilýäňmi, repa jaň edermi? Ýa, wepa jaň etsin aýam.
Wepa. Wepa sen alyp çykýam göreli. Bilýä, bilmeýär ol. Wepa men.

Hawa Akmyrat Akmyrat biziň gepleşigimizi şeýlelik bilen üstünlik bilen tamam etdi. Hawa üstünlik hawa Akmyrat jan agam. Hawa özüňe köpsün bilmediň. Öne sen alyp çykalar wepa. Ýyzdan aýdaýl. Ýaňky iň soň kime jaň Röwşen.
Sen belläp goýmaly adam. Ýa özüň bellemeli adamyň bellediňmi?

A hiç zat. A öýüňize dostawka ederis, dostawka mugt işläp bermek gerekka. Awa, awa hiç zat üçin işläp bermek gerekka. Awa, elbetde mähribanlar Akmyrada başga-da ýene beresiňiz gelýän soraglar bar bolsa arkaýyn berip bilersiňiz. Ýene bir zat belläp geçmeli zadymyz Akmyradyň Instagram sahypasynda, TikTok sahypasynda

Mähribanlar bizden daşlaşmaň, bizde sizden ýakyn ýok diýýä bileňmi ýagşy? Şun ulan.
Ýagşydan ýaman zat çykmaz ýöne şony bilýär. Ene 12 kada düşürýän adam şu mähribanlar biz çaý restoranda, çaý restoranymyza hökmany ýagdaýda gelmeli. Çaýlaşmaly, hökman nahar iýmeli däl, çaý içip gitmek üçin hem şu taýy gelmeli. Näme derdiň bar bolsa aýtsaň, şular şo derdiňe görä çaý tapyp berýär. Aw, men ýadaw diýýäň, ýadawlygyň gaçýar. Men söýgüden ýanan diýýäň, söýgi çaýyny berýär. Sebäbi men özümem söýgi çaýyny içdim-ä. Boldy, göni ýol. Söýgüli tapyndy. Hoş, sag boluň.
Jaňlaş!
Jaňlaş!